Bas, machiegni nyikwa Ramogi kumoro amora minenowa dair mar rwaki e showa ma kawuono ni gi nyinga iluonga ni Kamba Jones. Ma showa mokwongo wan kaka Desert Mamba nyaka yande wasidhi programs magwa. Kendo kaka wan Desert Mamba de wahero mar ni kapok wakelo ni program moro amora de ber ka wanyisou Kendo wawacho wan kaka onagi wajoluo. Ne waa kanye? To bedo nade ma wachopo ka koro iluongowa ni joluo? Omiyo de kane pok wakelo program moro amora, kawuono ne waketo ayanga mondo wakelni show mokwongo mondo wanon ane historia marwa. Kaka ne wabiro, to wa joluogi, wan Kenya ka koso wayudore kata mana e pinje mamoko, nyikwa Ramogi. Mondo koro wafuon wachni e yo matut. An ka gosiepena ariyo ma daher mondo gi ufulrunu mondo ung'egi ni gin jomage. We achak gi tung' kocha. Okay. An ang'a ma kwach. Mhm. E kendo nyinga ma giluongo kabisa en kwach. Koro kwach ni anda wuod ugenya. E kamoro ma samoro bet ki koro wacho ni wacho dholuo mok dholuo. Mhm. Koro wane jo ugenya. Sidini. Ng'eni waluongo ni jolo, waluongore ga ni joloka. Ang' ni wang'e gima omiyo waluongore ni joloka ni. Kendo utemo joloka korwa kocha. Wach no wadwa ng'eyo ka. To bende ng'e gima timore. Mm. Kaka wacho ni giwacho dholuo ma ma seche moko wacho ni ok en dholuo. Mm. Gini wacho dholuo ma fudhal. kapok wadonje fudalhan fudalhan ok dogi nyiswa ne inene atiya ka ing'e ni kata kapok anyiso ni alama nade eh. but mr binyisi besimo kana ni mnanyisa nyisi nikech an iluonga ni nyakor masheti kata jok moko nyalo luonga ni nyakor mashete kata machete to gi dholuo aching' Kiweyo group of schools ka, osiepa mine nowacho ni mkwache ni owacho ga ni group of schools. Koro an iluonga ni nyakwa Masheti kata nyakwa Mashete kata nyakwa Mchete kihero to be pod inyalo luonga gi dholuo aching' koro ma koro ihera saidi mopogore kata gi kaka aparo ni inya hera. Timu unanifanya pala. Kwanya pala. Bas. Ndio wacha. Koro nyakwanya pala mm. gi kwach. Mm. Kawuono romo ka. Mm. Machielo. Ayo kamano. Koro kwach. Eh. Historia ni ang'eni ing'eyo yo matut sana. Mm. Koro kinyiswa ni to sikul to wache nang'o? Mm. E aparo ni gino miwacho e sikul mamano to asiko kawacho kendo pod abiro nwoyega. ni kata mana Afrika mangima chieng' ma jo Afrika nochiew ma amua ni koro to historia mondiknegi kata mana ondiknwa ok wadhigo ni wadwa ni koro wang'e tiend wach ka mwawuoke to kara nitie gik mang'eny sana ma wabro fwenyo to kata mana kaka joluo historia miwacho e sikul Nitiere kama ok wapike maber, lakini iboyudo ka en gi gik mang'eny moweyo. Otemo ng'ado gik. Ee, otemo ng'ado gik. Koro ka chako gi mar sikul no. Hmm. Mar sikul nyiso wa ni jaluo nowuok kamoro ni Barek Lazera. Hmm. Mayudore South Sudan. Hmm. Apa ni joluo luongo South Sudan ni Sudan ma milambo. Sudan ma milambo. Ee. Koro Barek Lazera ni Iwachonwa ni kanyo e kama original homeland kama joluo chakre. Ma kata mana Barel Gazel. Ee. Warabu ema ne luonge ni Barel Gazel. Ni Barel Gazel. To wan kaka joluo waluonge Barel Gazel. Ero. Koro nyiso ni tang'o ma kara golowa ka mondo koro wachak bayo ni koro wayudre Kenya ka wayudre Tanzania gi kuonde temo wantie mm. kata gi Uganda. Yudo ka historia mar sikul cha Mhm. ma pod ichiwe apani jo CBC sani itime kata mana e, e, primary kaka pok mhm. ichopo junior secondary mhm. to kata kibiro e secondary kama koro be ichak ipuonjo historia yudo kiwacho ni gigo momiyo ne ji owuok ahinya momiyo joluo ne owuok mokwongo ne en ni kare joluo gi ne jopith mochopo kama koro e, kar kwath Kata kama jamni nyalo chieme mm. ne bedo matin moingo namba mar jamni ma koro jolone ni godo. Mm. Koro ne giwuok ka giwuotho gi manyo kuonde ma jamni ginyalo chieme maber. Ma kisungu dendo gi ni ni ni green pasture. Mm. Eh, pasture ma jamni nyalo chieme. Green pasture ni tang'e. Green pasture ni ng'e. Bas. Mar ariyo michak iwuoye kendo en lowo maparo ni dho wan samoro inyodo ka wacho kata ni ndalo gi dhowa ugenya mm-hmm. un ujoluonge ni puodho ineno e kama kama oting'o manyiwa ma serious ma minyalo pithe kama oting'o owuoyo e kama oting'o owuoyo koro iyudo ka madho kisungu wacho ni fertile land cha kodi wacho ni mae momiyo joluo wuok manyiso ni karane wapidho nyaka kendo gik machalo mipidho Ineno? Mm. Koro wawuok ni wadwaro ni kama koth chwe, kama weather ber. Mm. To to puodho be nitie maber ma gigi nyalo gine. Eh. Moro machielo en ni kia tuoche ne wuok. Manyiso ni wan jopur. Ne wan jopur be. Ne wan jopidh jamni. To wapuro. To wan jopur. Eh eh. Koro jopur ye ma jo kaka wasunge mane bukore ne gindiko historia. Historia. Eh. Giwacho ni ne wan farmers. Farmers be. koro wana wana livestock gini kipas to gi Kendo wan farmers. farmers ma koro wa grow go crops gi gini machalo kaka koro machielo ah, wacho no kadhi dhi ahinya nikech sa Yes. machielo iwinjo ni gi- gindikonwa ka ni gima ne timore ni tuoche ne wuok koro diseases gi kowuok sama koro gikeyo oganda Mhm. tiyudo koro chuno ni ji ohep nikech moko kuom gi thiedho ne bedo matek to gimogik gi, gi sani madwa nachiw gi sani en ni yudo ni Lweny ne jawuok. Ing'e ni kata sani kama ji odakie mang'eny tungni gi kikni gi dhano nyaka kethre. Eh, mano to adier. Eh, Koro ni tungni ka ne wuok ma koro ji yware dhano gore, tiyudo ni koro chuno ni ji nyaka wuogi mondo omi dhano ng'ato ka ng'ato manyo yore ma ing'e ni kata yawuok ochako yware ahinya to koro chuno ni ara koro ng'ato ng'ato go dalane wa. Eh. Eh. Koro Dholuo moro luongo ni manyo yori miya. imanyo yore miye poko. Eh. Koro mage gigo eko mondik e historia kaluwore gi kama wawuoke to gigo mamiyo ni wawuok ka koro wabiro to iyudo ni kendo historia ni duogo nyiso wani to kara koro wabiro wabedo fisherman koro gima historia ni ok ketwa ahinya mar sikul ni mm. ni to kara ne wawuok nadi ma wabedo nikech gik mogolowa kama ne wadake ne en ni wan jopith jamni to wapuro to gima golowa en ni wamanyo kuonde ma jamni wanyalo chieme to pur e eh, kama wanyalo pure To chopo nadi ka koro kendo wan joma pidho rech kata joma joma fish ka manyo rech e nam to chamo rech nikech rech ni to ok e koro e chiembwa ma serious Mm. ngege Ba- e, ma jo kisungu dendo ni staple food Eh. koro mano e gima historia ma sikul to gen kata nange kende Mm. nyaka mbuta kik wi to kata naka mongo gi ginene kamogo gir kado Eh, To koro. nyaka ningo kapok wadhi mabor Eh, Aneno kaka ikele no. Eh. Nyiso ni nitie kaka historia ma wasomo e sikul. Mm. Nitie kuma ok donji. Mm. Ama nitie gik ma mok gikelnwa. Mm. Koro wadwa temo ng'eyo ni niya, mm. gik mage manyalo bedo ni maybe mm. ne nodong'. Oh, okay. Mondo wafuon ane gini mm. kaka ne en. Mm. E, ing'e ni samoro ne ging'iyo to giyudo ni gini kindiko e buk te to ok bisomo bisomo mm. kok nono to samoro gin bende gineno ni ah samoro gino ok ochuno ahinya nyaka ndik eh. nikech dogiyudo kondik eh. kabila ka kabila mm. ondik gi historia gi dog eh. to gima chielo machak aneno mm. ing'eni ne gin wasunge ma gibira bira kata na gin jok moko ma ok gin joluo wa to gibukra buka ni koro dwa gidwa nono tribe gine dhoot ka dhoot yes dhot mar joluo dhot mar abandu mm. dhot mar jok mamoko ka mm. gidwa mondo ging'e ni dhot ka dhot ne chalo nade koro ok gidonj matut mm. mondo mi ging'e ni to ah to jogi be ne rech ni ema kata na pur ni ema namiyo giwuok adier ting'e ni biro to gibiro kata yari wan joma nosedar eh. mosechopo kama ochopo ma wabedo kaka wan koro samoro bedo ni gin jok mane timo to gin jok ma oko uh-huh. koro ne ok nyal bedo ni ginyalo bedo kod eh, historia marwa e yo maber nikech gikadho gi gikadho gi to be ok giyud jok moko manyalo miyogi historia e yo maler Koro gi kanyo kumi gikene nyaka. Eh, Daher mar penji niya. eh, Koro nyiswa ane wa joluo gi. mm, Luo ni kata wad mar luo ni. mm, Ne watuch nang'o? Mm. Ne wabiro nang'o? bas Waa kanye? Bas. Koro ineno kipenja wach machalo kama. Mm. Penjo ne ma gombo saidi to kendo koro ipenjago. Mm -hmm. Gima timore en niya. Mm. Wan kaka joluo, mm -hmm. kapok apimoni kata kuma nyingwa mar luo nowuoke. Mm. To eh, nitie kuma ne wawuoke mwabiro mwachopo kumoro mwachako wadar kwadhi kumachielo ma jik ni koro nyingwa dhi wuok ni koro wan joluo iwinjo Yeah. to pod wantiere gi kwarwa moro miluongo godo ni ramogi ajwang' iwinjo ni nyakwar ramogi ajwang' ma kata an kaki koro sani an nyakwar masheti

Dhok ma koro kwacho seche moko. Motho fulo. Dhok no kia No- nobedo- kokalo. nobedo na- Eh, no- no aga. eh. Eh. Koro gima timore en niya, Aha. wan kaka joluo iwacho jok mandiko buk ka ne wacho ni nowuok e barel gazelle Mm. barel gazal kata barel gazelle Mm. Emomiyo aketi diere kacha cha. Iwinjo. To eh, iyudo niya nogo wuok kanyo. Kane pok owuok ka ne owuok kanyo. Kusini watucha tucha bare gazaka. Iwinjo. Mane gimo koro miya winjo kanyisi niya jok mane ko gigi samoro ne ok winjo luwa. Koro ema adwa mondo ikoni niya kane pok wachopo bare gazal ma giwacho ni ne owuok kamoro ni Egypt. ma kata dholuo maler luongo ni Misri. Ng'eri ji. Eh, ne owuok Misri. To seche mane owuok Misri, Kama jo Israel noae. eh, kuma ne jo-Israel nowuok. Eh, koro ing'e ni kiwacho Israel gi Misri, to Misri ema chando jo-Israel, mano miyo chuno ni nyaka giyienere. Lakini we wawe Eh, wawe mara- koro wawere gi mano mano Chieng' machielo. mbaka mar odiechieng' machielo koro ero ni ne wawuok gi Misri. Mhm. To kane wawuok Misri to wabiro. Actually kanyo wuon wuon kama wuok e eh. ne iluonge ni Tekidi. Tekidi. Eh. Mano e ler mar wach. Mano e ler mar wach. Yeri kota yie kod gi omiyo ne wacho ni ni story story. No serious. Kisumu no. Wach rai. Inyalo go ng'ato. Eh, yes. Koro, mm. iyudo ka nowuok Misri, mm. kuma ne nitiere jotekidigo, Ne nitiere jok mamoko machalo Beroe. Eh, Beroe gini gi. Eh, gintiere. Ne gintiere. Mm. Iwinjo. Mm. Koro ka nwawuok wachacha to wabiro mwachopo Sudan. To Sudan kama nwakwongo wachope ne wan wan giwegi mm. nwaluonge ni Khartoum. Ma kata dho ngere masani luonge ni Khartoum kata kihero tinya luonge Khartoum. Katum kata Katum. Ma, Katum achiel mang'eyo sani. Ma, mana miwinji ng'eyo sani ni. Kane wawuok Misri, twabiro Misri ma en Egypt. Yeah. Twabiro, twabiro mwachopo kamoro ni Hatum uh mhm. -huh. ma kaka ing'eyo no, mm. kata wan kaka noluonge chon to noluonge ni Karthum. Karthum. Yes. Kendo ne en gin weche ariyo, ing'e ni Hatum Mari ni en dhok achiel, en wa- en dho- eh, en eh, gine dhok achiel. To wan dir ka noluonge gi dho- dho- gi dhok ariyo. Opoge Kar ariyo. thum. Kar thum. Yes. Mane kaka noluonge dier ka. Koro ka nowuok Misri to obiro to ochopo kar thum. To ka nochopo kar thum ni i, Twabet mana matin twawuok twachomo kamoro ni Barel Gazelle. Barel Gazelle ni be nok ne nien Barel Gazelle ni, ni, ni, ni kawe kawa ma- maduong' kamano nwadhi kamoro iluongo ni wow Eh, ok jobe. Eh, Eh, eh. i- ineno kaka e- ma- ma historian en nwadhi kamoro miluongo ni wow en onyalo ng'e wachne maber koro wow ni Kane wachopo Waru ka, chon niluonge ni Waru State. Jo- jo- jo- jo- jo- Jogine ne, wa- jowasunge ka, wagunda ka luonge ni Waru State. Waru State. Ineno. Koro Waru Gini ok ok ang'adi. Adwa ni akeli akela nyaka iwaru no. Eh. Nikech ikelowa ma serious. Eh, an ang'ama kelo Eh, uga. To gima adwa ni wuo Migori ni onge. Eh, Ing'e ni sani king'iyo piny luo kacha, Yeah. thoth wa rotenge. Yes. Donge? Mana dier makende. Ma an gi dhowa waluongo ni ng'eny wa rotenge. Bas. Lakini pod kiwuotho e iye tiboyudo jomoko e igi makwanore malando. Bas. Donge? Eh. Jo Inya- manande giwuok. eh, inya penjo jo malando gi to koro giwuok kae. Eh. Koro adiera mantie makende ni sama ne owuok Egypt kama owacho ni ni ni ni tikidi cha. Eh, tikidi. Eh? Ka waa kanyo ne wa joma lando. Mm. Iwinjo? Mana diye. Ma wabiro ka walando. Iye. Masa mane wadonjo kar Kar thum. thum kar. Iyudo ka thothne ji ng'e ni kinde ka bende nitie loko ma dho ngere luongo ni trade. Mm. Iuso gi jogi, tiuso gi joga. To thum be gore. Mm. Koro ing'e ni thum ni to ne ywayo ji ma kata sani iyudo ka kata sani ka thum yothe gi eto. Mm, ma Ji bende- nyaka dhi. Eh, ma bende achich Eh. ni kata wan kano chopo ing'e ni seche midar kidhi chopo kamoro Mm. tido mondo itime dho- oswayo moro luonge ni sherehe Sherehe. kata wan ing'e ni jaluo jaraha marach eh sare iwacho ni jaluo jaraha jaluo jaraha bedo ma kichopo kanyo mm. to nyaka utime nyasi moro mm. iwinjo mm. koro aparo ni nyaka bed ni ka nwachopo kacha to nyasi ma nwatimo ka nwatime gi weche mag thuma ma pado ma nyachon cha ma koro ka thumno eh. koro ka wachopo ka tiyudo ka waromo gi wangwana ma marotenge iwinjo mm. gino tenge adier mm. to giwuoro ni to joma lando gi to nikech lando no ne onge ka koro ne gikawowa ni wan alien dholuo ne luonge nang'o ah, ah. dholuo ma koro ma chunye chunye chunye wuon wuon mm. mm-hmm. ne luongowa ni jur chor jur chor iwinjo jokma jokma landogi ee jokma landogi nikech mm. gikawowa ing'e ni aliens gin jokma kadho joluo luonge ni jokadho Ineno? To koro diere kani waluonge ni jor chol, to gima omiyo ni imiwa nying mar jor chol ni, mm. nene ni dongo wuok eh, Misri, eh. to wabiro mwa sechopo ka, to koro seche mane wawuok kar thum ka, to wabiro mwa chopo eh, wau kama nawacho cha. To wau kama wachope ni, tiyudo ni wadhi wachopo e dho aora moro, e mwadhi to wadake. To dho aora mwa ma nwachope iluongo ni Jur. Ni Jur. Iwinjo. Ing'e ni wan joma kala ka. Eh, to wan joma kala ka. Iwinjo. Uh-huh. To jogi norwakowa maber, eh. koro ing'e ni rwakowa maber ni omiyo wadago ka. Yes. Kata kapok wadhi Barel Gazelle ma wasechope cha. Yes. Ma koro wachopo wana cha. Eh. Koro dak area mar kar thum ka. Mm. Ma wabedo kanyo ma oingo higni achiel mia achiel gi pradek pradek ma wabet abeda kanyo koro ing'e ni wachako gimiluongo ni tamingo gi kisungu cha eh. wariwore gi ji kato wakendore to dhano nyuol ting'e ni intermingle ni eh. en kisungu mawach garaj nigi seche mo intermingle ni eh. manyiso ni ukikoru mm. mane dhulu maching mm. weche makikruok to seche mukikoru manyiso ni inyalo nyuomo jarateng' cha Ng'en seche mano ochopo, wan kaka wan jorochere. Ineno? Seche mano ochopo ni, ing'eni idhi yudo nyako moro ma dichol, dholuo ma chieng' luonge ni dichol. Dichol. Jarateng' ni. Nyako ma dichol. Mogo twe. Mogo twe, kendo nyako ma randiri, To mako nyako ma wang'e. pache tek. To ipo mana ka udhi to ukikoru kode, mipo kikawe, obedo min ot. Iwinjo? Seche ma ikawe mobedo min mobedo min ot, to in ija rachar to en oja rateng', oja o ng'ama dichol. Udhi nyuolo nyathi mantie diere, kata onyalo onyalo nyuolo nyathi ma rachar, kata onyalo nyuolo nyathi ma Marateng'. Moro chalo kode, Yes. moro chalo kodi, Yes. moro be nie diere ka. Yes. Koro ma e kaka mochopo ni koro Sama koro wabiro ma wadonjo wa kama eh, osiepa ni wacho. Eh. Koro yudo ka tayari koro wariwore. Koro nitie joma landa e iwa ka. Mm. To nitie joma rotenge e iwa ka. Eh. To nitie jok ma koro kisungu luongo ni chocolate. Dongi ma koro nie diere. Koro kolando to koro ti. Koro ma e kama koro mm. iyudo kaka kata kawuono pod gino dhi mbele ma joma kolando to joma koro tenge. Wasechopo wa ugam. Mm. Koro wadhi mbele. Koro kwa chopo wau ka mm. ma wan gi dholuo ma ma ching waluonge ni wau. Eh. Ina winjo kiluonge ni wau. Eh. Koro seche man wachopo wau mm. wau ka mm. tiyudo ni pod eh wantiere wadak ei jok moko mm. ngech ma to gwe ok gweng'wa mm. wauni pod ok gweng'wa mm. wan gweng'wa kuma nowuoke en misri iwinjo koro seche mochopo wau ka Tiyudo ni eh, wadak e jok moko mm. nyaka jok moko mane iluongo ni anu anu kata kihero iwinjo koro anugi ne gin jok moko gin koro giri tengi moingo kata kuma nogo kar thom kuchocho mm. iwinjo mm. kis dho ngere ma koro aching luonge ni daka de wadaka iwinjo ne gin dichol moingo jok maluongo pichni dichol mogo rangi dak ka ni nyiso ni gin dichol moingo joka ka iwinjo koro anugi ema wadhi wadak e bathgi e e diergi wadak e dirgi wat samoro luonge ne dire Ni bathe. koro e ah, oh, di- Dire en bath. dire en bath Lakini jogo wadak e- koro wan wadak e diergi Ni wan wana kodgi ka. koro diergi ni E umbulu gweng'gi ni. ungene josia wadhi chopo magaru ka koro wasechopo wau ka to wau ka En wadak e bath aora moro iluongo ni Jur. Jur. Yes. Mm. Seche ma wadak e, e bath aora miluongo ni Jur ni, mm -hmm. to wadak e dier jok moko miluongo ni Anu. Anu. Yes. Mm. Koro jo Anu gi mm. ne gin jopur. Uh mhm. -huh. Iwinjo? Mm. Gin jopur to gin jopidh jamni. Jamni. Jamni ka wacho, tatemo wacho jok ma pidho chieye matindo gi, to gipidho nyaka dhok, gipidho nyaka punde, gimoro amora minyalo pidho gi. Ma kisungu luongo ni tamed animals. Iwinjo? Mipidho ei dala. Yes, mipidho ei pacho kuonde gi. Iwinjo? Koro wadak e dier jok miluongo ni anu. a new tribe gi dho ngere iwinjo koro eh, seche man wadak e diergi ka ochopo e higa moro kwasedak e kindgi aming'a matin to tuoche moko chako chopo ing'e ni seche moko niluongowa ni ni alien Eh, pod wan wan jurchon. pod wan jurchon Pod wan ok obedo jurchon. joluo Eh. una una jok ma ni ma gibelieve Eh, Mane? ni joma kalo Joma kalo. Eh. yes seche ma koro wachopo ni matuo koro wuok ni pod wan jur chon pod wan jur chon pod wan alien makalo eh dong ngere luonge ni alien mm. iwinjo koro wan tiere dier gi ka to gin ema gipidho nyaka jamni ka chiaye ka mm. to gipidho gi pod gitimo weche mag pur iwinjo weche gi koro seche midonje dier gi ka manyiso ni ya kata kidonjo e dier jok moko to ing'eni itimo gik ma gitimo ma kata ne chiemo ka in wendo to jok ema pidhi jadal japacho ema pidhi donge kar mogo kata ng'eyi mogo tamulo ma Eh, wa- wa- wabro- wabro loso. mogo ni wabro loso odiochieng' Odiochieng' machielo machielo. Itedo be watedo de sat mama. tedo twatedo kendo waluonge ni mamba green Mamba green. mano to adier makende Mm. koro ero ne wantiere ei anuka To seche ma wantiere ei Nyanuka, to gin jopur, to gin jopidh jamni. Kata kihero jopidh chiaye gi gik mamoko go, iwinjo. To, gimoro de timre ka gi gir kiragi, tuo de bi. Ing'eni gir kiragi, ing'eni kisungu wan. Kiragi no, eh, kiragi no wangi, wakata wana wae. Eh, Kati yani obobore. o- otimora Isabe, apoya nono, eh, apoya nono, eh, apoya nono. Kagir kiragi. Gimoro gimoro de timre ka gir kiragi, ni tuo moro de donji. Eh. To nikech gin jopith jamni, ka winjo ni gimoro de timre, ka wacho ni gimoro de timre ka gir kiraji, mhm. manyiso ni gimoro timore ni ne dhi hinyo mana chiaye gi ka, iwinjo? Tuo ma nodonjo, tuo ma nodonjo ma tamre gi donjo, to tuo ni mm. niluonge noperi. Iwinjo? Tuo mane odonjo. Opere. Tuo mane iluongo ni opere. To tuo mane iluongo ni opere ni ne en tuo jamni kata chiaye gi. Mm. To dho ngere iluongo ni anthrax. Iwinjo? Mm. Uh-huh. To tuo tuo ni notemo eh, ing'e ni poth kaluongo ni tuo to tuo ni jok moko e eh, iluo aka eh. nitie jok moko luongo ni tuo. Ni tuo. Yes. Koro tuo ni kano donjo mm. otemo yweyo saidi. Kata otemo ywe ahinya. Jamb joka. Wacho pere. Eh. Nitie joma nyalo ginyalo chako penyore ni nikech nitie jok maber nitie jo kopere ma katholik ah. donge malimo kopere mabe gin kopege wel kopere wel weg lori eh. kwa kocha eh. eh. kendo gimuomo ma serious koro opere mwawuoye ni matuoni kisumu ne luongo ni anthrax anthrax

Anu, yes. Tanu gin jopith. To gipidho jamni, to gipidho eh, gin ne. To gin farmers. Gin gik puodho gi gipuro gige puodho gi. Machalo crops, machalo cassava gi. Eh, kamano. Eh. Koro cassava en gik machalo gik ma omwogo gini gi. Koro ne gin jopur to gin jopith jamni. Mm. Iwinjo. Koro tuo de chopi. Mm. To tuo mane chopne iluongo ni opere. Mm. To en tuo ma mako chiaye saidi. Chiaye monego. Jamni. Eh. To oh. dhano to. Mm. Mm. Dhano tadhi pimo ni gimomiyo koro ne embo chako bedo shi eh, gine chandruok maduong'. Iwinjo. Koro tuo mane iluongo ni opere kata anthrax ni mm. nobiro to iweyo jamni joka. anugu mane pidhwagi nikech wadonjo e igi wachalo wel- welo kendo gi- giluongowa kaka jok makadho jokadho jor chon iwinjo To ke ineno kuma isegike? Eh, Wan ei job. eh, Wan weyo. Mm. Wan ne wakalo. Mm. To sama wanegi ni mm. ema tuoni obire. Bas, mana dier. To ma be jogi ne wabet. E jogi ne watemo bet, kendo wabet mana moromo. Eh. Ema omiyo kata na tuoni, e gitemo ng'ada matin. Eh. Tuoni ka nobiro moyweyo jambgi, mhm. to nodwa inyowa wan bende. Mm. Iwinjo. Tuo manochopo ni, oyweyo jambgi, To koyweyo jambgi, to wan be gino ohinyowa. Ma koro wachak wago kwan nyadidi. Wago ni, eh, Gima iwinjo kowacho ni kidhi Rome, Eh. itimo gima jirome timo. ba, eh, Hmm? eh, Ing'e ni wayudo ka jogi pitho. bas. Donge? Mm. Ma gin farmers gipidho Gin gin jopur. jopur gipith. Eh, Donge gipidho jamni to gipuro gigi. mm, Koro nyiso ni gik mane gitimogi, Mm. wan be koro wachako timo. mana dile. Ma sama ne opereni biro to yweyo jamni maggi. Bas. Jamani wabe gini oyweyo. Bas. Winjo. Nikech wambe ka nwadhi kuchicho to nyiso ni koro wambe eh, wachako timo gima gitimo. Eh. Iwinjo. Manyiso ni wambe wachako timo eh, pith mar jamni, wachako timo pith mar pur korka pur koni. Eh. Iwinjo. Yes. Mm. Kabisa. Yeah. Koro opere osebiro. Uh mhm. -huh. To opere kobiro to yweyo jamb joka. To seche moyweyo jo, jamb jogi ok oyier mana jamb joka kende. Oyweyo nyaka mekwa iwinjo gima timore. Uh mhm. -huh. To gini seche moyweyo gigi te nyiso ni ichako timo nang'o nyaka imany yore minyalo dak godo. Mm -hmm. Iwinjo. Dongere wacho ni kaka inyalo survive. Kaka inyalo survive. Mm. Ok ang'eyo ni ni dhi e CDF Ing'e ni sikunde mag CDF. Koro yes. Koro gicha nodhi to yweyo Eh, chiayewa gi to yweyo mag joka anugi mm, iwinjo jodichol ka mm. oyweyo mekgi to oyweyo mekwa koro wachako penjre to wadatimo nang'o ochunowa ni ineno kane wan wadak e tie aora ka Mm, tie wath donge To awacho ni eh, to koro tin watim nang'o yawa? Nikech nyaka popul eh, population, dho ngere luonge ni population, mm. to dho dholuo ma, ma maching, samoro dek luonge ni, ni, ni mm, population chak yani in oganda. Ineno oganda gi. Mm. Oganda gin ema koro giloso population cha. To koro idhi yudo niya, oganda gi gidhi gimedore saidi. ma dho ngere luongo ni population explosion. Mm-hmm. Wadhi wabedo mang'eny saidi kuma oingo kama owinjore adagi wabede. To jambwa mwachamo eh, osetho. Dambu jambwa bosedhi. Mm. Gima ne wasiko koro wachamo ma ma esos ma kendo eh, chiemo. Koro osetho. To koro to wang'eny. Koro ka nyaka wang'i kaka wakonyore. Eh, to kik wi wil ni pod wantiere tie ginene tie jorka. Tie aora miluongo ni jorne. Bas, koro ka gikele no. Eh. Iswane. Mm. Ere koro kaka ne wadak? Bas, koro mae ma bire. Mm -hmm. Koro kaka ne waduogo wadak, owacho ni aa, to watim nang'o? To jambo osedhi to gin pur be koro waneno ka ok nyal ok nyal konyowa kende. Nikech wang'eny. Nikech wakonyore gi pur, to wakonyore gi gi chi- jamni. Chiaye. Eh, Ing'eni kaka namba medo kuot, Eh. nyiso ni ok inya dak kama ne udake cha ute. Mana adier. Jomoko be koro chako wuok go dalagi. Bas. Eh, nini? u- Uwuok uwe wuok e Eh. wadni ng'ato be chako gedo kendo. Koro Eh. iyudo ka kata kama ne wapuro cha, Mm. be koro medo diyore. Bas, mana Koro kata adier. puothe bedo matin. Eh, puothe bedo matin Yeah. nikech koro ji medo nyuolore to medo wuok gedo. To ng'e koro odak gi jogi. Joka be dong nyuol. To gibe gimedore. Mana adier. Wan be jambwa gi jambgi osetho. Koro nyiso ni opek ka hmm. pek medi. Koro maeki ema koro wabukore hmm. ni to eh, dwatim nang'o ok wanyal bukore ni watho hmm. to nitiere yo mwanyalo dakgo. Iwinjo? Nikech gima ne dhi negowa kae eki ne en kech. Iwinjo? Kech neko. Kech neko. Makata na sani awinjo ka waywage oko. Kech neko. Eh, koro odugo wacho niya, kech ok tong' negwa To nitiere gik mamoko mwanyalo timo. To gima nwanyalo timo wan kaka e joluo mane owuok Misri kucho cho. Mwasechopo kuma koro wantiere e bath Jor- a- aora mar Jordan. Piny mok marwa. Yes. Waduogo wafwenyo niya, "Ah, ah, kare gima watim waparo matut to wacho ni aora ni nyalo miyo wachiemo iwinjo te kake kake nwana na aora cha nikech kata na dier mane pok aora gine cha ne wadak mana gi farming uh, farming mane wasewacho ni en pur to wasedak gi jamni ka Jamni. to koro kata diere ka ne pod wadhi e aora mar jorni to pod wamanyo nyak gik machalo rech gik modak e pi ka Nyasira sira moko e igi. Eh, sira ningu eh, gik machalo kamongo gini gi gik machalo kar namumi gik machalo gudi gik machalo iwinj wechegi Awinjo. koro weche koro emomiyo bed mos seche ma koro opimo ni nonro marwa Nonro marwa. Kendo winjo kulu ni nondi Inondi. koro ma- ma- mano jo- jo- joalego jo- jo- jo- to kik kik jalego moro bukre abuka ni ni- ni koro ni Ni ni ane awacho jo alego ni koro da bukore ni koro da wuwe marach. Iwinjo Eh. kapok walalo jaoneno. Yeah. Mak mana ni ng'e ni kama wacho ni ok wang'eyo, nonro to wang'eyo, Eh. nonro to wang'eyo. Ah. Kama gaja ka koro en rech miwinji wuoye mang'eny. Ba. Nikech mo an pok naneno. Eh. Eh. Da nondika, nondi Nondi- ni ma wacho nondagi ni. tang'eyo. Wanu luongo ni nonro. Ting'e ni mago te wadhi yudo mbele ka, gimomiyo- Koro gimomiyo biro jomoko chuno luonge mondo adonj nondi. diere. Eh. Nikech aneno ka ja

Dholuo mwatiyo godo sani iluongo ni lupo. Hmm. Idhi e aora kata nam hmm. tidhi timanyo nyarei moro hmm. tiduogo godo e pacho tochiemo todak iwinjo wechegi. Koro chunowa ni wan kaka jok mane oa Misri mane joka luongo mane jur chon ka kata na aliens ka koro nyaka koro wachak survive iwinjo nikech jok mane wan depend kuomgi kata jok mane miyo wakonyore gimbe piny osebagogi iwinjo koro mae kimwa wacho ni koro kara wadonj e aorani to wachak manyo rech ni koro mae tich mwati mamiyo wachiemo iwinjo to koro kaeki emwachake wach mar lupo wachako wach mar rech ni ma kata gima kiwinjo kaka wagunda mm. luongo ni origin kata na nonro marwa mm. nochakore gi Barel Kazel mm-hmm. Sudan iwinjo mm. gitemo timo mana ni gitemo wacho kuma nwachako lupo nikech mano gima watimo nyaka sani to wi jawinjo eh. kik wi eh. kata wuo migori wasechopo makoro wasechako Mm. Lakini pod wanalien. Bas. Kata pod un joma dier. Joma kal. Pod ok wan joluo. Mm. Pod wa joma kal. Mm. Owinjo ni. Mm. Donge wasechopo koro walupo. Eh. Koro wan joluo. Nikech eh, anthrax kata opere eh, chodo. Anthrax kata opere chodo. Eh. Lakini koro we kora keri joluo ka. Mm. Donge osekelo ama koro wasechopo ni koro to walupo. Koro to walupo mana dier. Eh. Lakini pod wan joluo. Bas. Koro wadwa lupo ka jama mm. ma wamako wa, wa rech ma wamako rech gi dan gi gi min gi gi kwar gi, gi nyithindo te nyaka nyikwayo muchopo kama koro rech ni koro koro koro onge rech be koro e koro rume Endo gi koro ing'e magi mwachamo pile eh, nikech ing'e niya gima timore mm. wan wan wawegi e wang'eny eh. gima naluongo gi dho ngere ni population explosion eh. e wasebedo dhano mathoth mm. to joka anuka mm. be gin pod gintiere mm. to jambgi manche gikonyore go be koro onge mm. to pur manche gipuro cha be ing'e ni koro ema gidak godo to wan manche pod wadak gi pur iwinjo to manyiso ni ka koro wachako donjo e wach mar lupo to wadhi dak gi lupo to mana kaka wambe wadak gi jambgi ka pod gimbe gidhi dak koro nyaka gimbe koro lupo uni ema koro wapidho Bas. To ma ma ing'eni nyiso ni rech be koro rech be nyako bed matin. Bas. Koro rech obiro bedo matin. Mm. Wawinjore. Mm. Ka rech bedo matin to koro chuno ni idong dhok to nosetho. Mm. To tuocha to pok orumo nikech kore ke ing'e ni ochalo ka gima nowuok nyocha ni COVID-19 chien ka mokawo thuolo mondo mi yud kata kaka inyalo chak duoke chien. Koro gichacha be pok ochako duok chien. Iwinjo. Bas koro ka gini chopo kama koro rech tin. Koro chunowa ni koro nyaka wasud. Hmm. Koro wachako choko jowa to bed ging'e ni wan United marach wariwore maratari. Hmm. Koro wachako wuotho kendo kaka ne wuotho chon cha. Hmm. Koro wawuotho wadhi kendwa wasudo. Koro wasudo koro wawuok jowa. Eh, mabende chokruok wacha eh. odhiro niya nchi wachokare dala achiel eh. kake nwabiro kowuok misri cha wabiro ka wan joka moro achiel wadak mana kamoro achiel ma iyudo kata kwadak mana e pacho boma boma moro achiel maduong' ema wadhi to wadak koro wamedo makuode kaka wamedo dhi eh, eh. koro ka wawuok ka mm. wabiro koro chuno wani wasot koro wawuok eh, jor kacha cha mm. e nam mane koro wadie mm, aora ni koro wayudo ka rech koro tin kanyo koro wasudo matin to wadonjo aora nalo Aora Nalo ma kata kihero mm. to in ang'e ni nisome skunde mane wawacho ka eh. iluongo ni River Nile iwinjo eh. oh, eh, koro wabiro Aora Nalo koro ing'e ni Aora Nalo to rabora mm. koro wachako biro Aora Nalo ka ma koro wachoko rech to wasudo walupo walupo ka wasudo eh. nyiso ni ka waluwo kama wayudo kodhi matin eh. ka ka omano dok piny ma koro ok wanyal chiemo wate eh. to wasudo ma bende baba mm. kik wi wil ing'ama serious koro gima timore niya seche ma pok wawuok e dalawa man wadake cha inenda bath jor ka dala man wadake ni nitie gima dogolowa iwinjo mm. Dong weri gi anthrax opere cha. Uh mhm. -huh. Kata weri gi weche mamoko gi. Kata mar kecho. Nitie gima koro dwa golowa e dalani. Mm. Iwinjo. Nikech nwadak kaka jok ng'at achiel. Mm. To nitiere gimo mana timore. Dala man wadake ni. Mm. Ne jowuoye di odake. Yawuoye. Yawuoye. Gin giluongo ni yawuowi. To wan waluongo ni jowuoyi. Jowuoyi. Jowuoyi. Eh. Koro jowuoyi adi. odak e boma ka dalaka be king'e ni kech ng'eny eh. gimichamo ni koro onge puodho eh. be koro diyore eh. to yawuo adek ni bas to koro jowuoyi adek mane odakgi hmm. be mondo mi jowinjo kik lal hmm. ne wan gi jowuoyi adi miluongo ni namba achiel jowuoyi adek namba achiel hmm. iluongo ni dimo Namba ariyo iluongo ni gilo. Gilo. Namba adek iluongo ni nyikang'o. Nyikang'o. Iwinjo. Koro jowuoyi adi? Adek. To ng'ato ka ng'ato nigi famili ne. Eh. Miyudo kata ka generation ne. Eh, eh. mano. Manyiso ni en nyaka kata gi nyikwaye. Eh. Hmm. Koro yawuogi nitie ma koro gin gi nyikwaye. Mano. Eh. Ting'e pod wadak e dala achiel, hmm. waonge kisirani. Eh. wana wana jok modak mana maber mm. wana wana mana masawa mm. iwinjo ma e seche ma koro wadagogore ni koro adachak wuok ni nitie gima koro dagolowa mm. e adwa kelie aora nalo miwinjo wacho cha e nikech e, iyudo ni seche ma koro wawuok e dalawa ka ma koro wachako pogore joka kata ka joka nalo jo joka ng'anne joka dimo joka joka nyikango joka eh, ng'anne eh, wuoyi machielo ni mm. iyudo ka seche makoro joka gino iyudo seche makoro wadawere ni mm. nitie gima makoro dachunwa mondo wawere mm. nikech watu mwahero dak kamoro achiel winjo kata ka jowetewa mamoko mwadak e gigi luongowa ni joro chulo jokadho ging'e ni wabro kadho to nikech kwane wasedak makoro watu wang'e ni kato koro pogwuogi gito ging'e ni wakadho lakini watu wang'e ni iwinjo wachni koro eh, iyudo ni nitiere gima nodhi otimore ni nitiere lweny moro modhi obet e iwa ka ka kuonde kamoro amora ma ji odakiga kata nyaka seche mowuoye sani ni mm. e dalau kachacha in iwacho ni in kamba Jones kakamba kachacha kata ka ne en kwaru kata ka ne en wuoru mm. tiyudo ka nitiere lweny moro ma seche moko bet ma wan kaka wan an nyakol masheti mm. ok anyal ng'eyo koro lweny moro de wuog e yawuoyi adekgi kata yawuowi adekgi ma koro ng'ato neno ni ah Ing'e ni eh, adieri makende en ni ng'ato to duong' moingo wadgi. Mm. Nikech ka un yowuoyi adek ma nyithi ng'at achiel, to nitie ng'at maduong', nitie ng'at maluwe, nitie ng'at ma maluwo ma moluwe. Iwinjo? Namba achiel, namba ariyo, namba adek. Chogo. Chogo. Ka in ing'e ti ti ti wati chogo. Ah, ah, mondi. Koro Eh. iyudo ka nitiere chogo, to nitiere wuoyi maduong', to nitiere wuoyi ma mantie diere ka. Koro lweny moro de wuog e kindgi ka. ni ni to eh ng'ato neno ni oduong' moingo wad ng'e nitie seche ma nyaka chogo ka ineno Ineno. matindo gi Kumine ni wachono. eh baba Ambe atemo fwaro matin. eh Kumoro natemo somo. Mm. Ang' nunyisa kod aina adieri. mm. Kod aina aina gima ji wacho wacha. mm. Mago stories mantie. eh Ni yawuyi adek. mm. Wach nowuok e kind wuoyi maduong' mm. gi machogo. Mm. Ni machogoni liech nomonjogi. Mm. Lee mar liech omonjogi obiro nyaka e dala. To wuoyi matin ni dhi adhiya to kawo tong'. Ing'e tong' michuogo gimoro ni. Ikone lweny moro nomonjogi e dala ka. Liech. E liech, liech nomonjogi e dala. E Koro nyaka gilweny. Koro wuoyi ni en tong' mar wuoyi maduong' ni mm. odhi okawo mm. to chuogo liech mm. ing'e ni liech duong' kaka ochuogo liech to mm. moko kuome mm. ma bang'e liech oringo gi tong' ni kobuk e dende mm. nyaka e bungu mm. ma nyaka sani pok tong' ni noyudo tong' ni ng'ama nokwanye ok ong'ere mm. to ni de wuoyi maduong' ni mm. iwacho ni wuoyi makare mm. en owacho awacha ni ato tong' tongano mm. Ema dwaro. Hmm. Maka onge ma ne no ka kone ni mondo ichuo. Kuoge kuoge dala ni kuoge dala ni. Ineno. Koro hmm. ma mano awinjo story ma de gima nyalo kelo lweny e kind. Eh. Story ni no. Hmm. En gima otimore. Uh-huh. Lakini ing'e ni lweny nyalo ga bedo miyudo kisemako ne ng'ato wach. Iwinjo. Lakini dwa ka migerio. Ma seche moko be iyudoga ka lweny wuok ei pacho, to seche ma lweny owuok e pacho, ka pod wuon pacho nitie, to osiemi monyisi ni omera, mi dhogi kaka imiyono. Ing'e ni seche moluongi ni omera, tidhi ling'. To kaka iling'no, onyisi ni mi- mi- miye kaka imiyeno. Kik iwuo. Koro jogi noyudo ka ywaruok osechako bedo ng'awa koni ni koro chiemo tin to weche ni ka to Eh. to giyware kaka osiepa wacho ka Eh. lweny osechako tunga. Mana adier. Lakini koro gima nupogu ahinya. Mm. Okang' ubed abeda ni gimoro timore matin to koro upogo ru. To koro bwana ni en nogere to ge. Mae to tonge che modwaro ma mare ji mare ka duto. Ng'eno se ke chon cha bunge ng'e. Eh, to ng'e maber ni tong' no to kogere. Mm. Tong' no dak yode. automatically nyaka giwe bendi ng'en gimoro timore niya dho ngere luonge ni sentimental attachment iwinjo seche moko nyalo bet mm. seche moko nyalo bet niya nitie kaka tonge ni tonge ni ok onyal dak maonge go kaka onene kaka onene koro mano to be part of gine miyudo ka koro kate ma koro escalate lweny ni ma koro mm. tugo lweny ni Mm. ma koro gikere go ma en lweny ma wuoyi ni gi wuoyi ni ok nyal ariwo to mm. nikech koro wuoyi ma diere ni en onge wach mm. ing'e ni nyalo thego ma chop kama in ema koro lero maki koro chopo ma en be oon ing'e ni dong dong be isetemo timo gimoro motamore giwacho ni koro tidhuro koro en be odhure koro mondo oyud kwe obe wa mwaka oyo Koro wuoyi maduong' okawo e ore gi lange ma generation mane toke, mhm. wuoyi matin okawo joge gi joma nie toke, wuoyi maduong' okawo joge. Mhm. Nikech koro joka kambe koro neno ni gichako bedo shida kama gibede ni jo mhm. Anurka, Anu. Koro ema gibiro go to gichopo go nyaka kama asekelie ma wachopo kodi eh, aora Nile, River Nile kacha. Koro jogi lupo lakini gilupo ka giluwo aora nalo ni mhm. giluwo giwinjo maber giluwo aora nalo kata river nile mhm. ma joma odago ka mhm. ma gin jo anuka to gi joma moko ma koro giyudo seche ma gimedo sudo aora nalo to giyudo joma odak kanyo iwinjo matiende ni ne giluwo aora ka giridore eh koro gimedo lupo ka giridore gilupo ka giridore gima timore niya Ok inyal wuok mabor gi aora nalo ni nikech ma e kuma koro useng'iyo ni uyude chiemo. Mabe ok en kata ridore gi idho. Eh, nikech eh, giyudo ka gibiro yo Uganda. Eh, gibiro yo Uganda. Mana di. Ma jaluo luongo ni Uganda. Ok giridre. Koro sama giluwo kaka gibiro mm. to ema joka nomigi nying ni gin joma luwo aora nalo. Joluwo. Joluwo. Eh. Joluwo Joluwo aora aora. nalo. Eh. Koro ema ne ikete go obed gimoro machiek. Mm. Short form. Joluwo. Miwacho, eh, joluwo Kata aora. jolu- joluwo. Kata joluwo. Eh. Yani wuothono. Mm. Gin joma luwo. Joluwo kata Eh. joluwo. Koro luwore gi kaka koro ibro wache. Luwo, luwo, luwo. Eh. Eh. Aora nalo. Mm. Koro luwo aora nalo ni. Mm. ema koro ne gikete ko gibed ma short mm. luwo to bedo luwo kata luwo kata luwo mm. ma koro biro bedo luwo mm. winjo mm. kota winjo koro wasekeli kama luwo osedonjo kuma ne nyingo koro luwo koro kai kama koro luwo wuoke mm. bed ni Yesu wasepogore mm. Lakini pod wajo ka ng'ato. Koro kata ing'e ni owadu kata sini. Mm. To ka gimoro time to rach. Mm. Koro pod iwan tiye lakini wate iwe mana ni joga kane otel mm. to joga ngane olo to joga ngane olo. Koro mm. wawuothe e tim achiel. Mm. Lakini ok ni wasekethore saidi mm. pod wan joka ng'ato. Mm. Koro en luwo. Mabende yudo kata niya kudak e, e kamoro achiel. Mm. Tibiro yudo ka nyathini Eh. ok samoro ok winjre kodi. Lakini To nyathini- nyathini winjre gi nyathina Eh. maonge kaka nyalo Ma pogo. serious. Inyal pogo. Eh. Ma kowacho ko gik ni kora pogora Mm. to nyaka dhi adhi gi nyathini ni. Eh. Iwinjo. Koro ema wabiro godo nyaka Uganda. Mm. Uganda. Mm. Ka waluwo aora Nile, To jomoko to weko. to jomoko to wawe kocha. Mana adier. ma wabiro abira osiepa ma wabiro abira ma wachopo Uganda ka mm. ka wan to waluwo waluwo aora Nile mm. to wamako rech to pacham mm. mm. koro to Uganda ka mm. jama Uganda cha to be ma wadake Uganda watemo dak eh iluongo ni nwaluonge ni Uganda Uganda koro Uganda ka watemo dak motegno eh. iwinjo to seche mobiro mwadak Uganda ka to wiyi kik wil mm. ing'e ni gima koro e ber kinyiso jowinjo marwa eh. ni nitiere kake seche mane nitie nyikang'o to nitiere gelo to nitie dimo eh. nitie nyithindegi to nyithindegi gi be eh. nigi nyingegi iwinjo mm. ma koro seche mane owuok kucho mm. tiyudo ka nitiere Kake eh, jok mowuok kocha be nigi nyingegi. Be nigi nyingegi. Ema eh, koro ibiro fwenyo niya, seche mochopo e Uganda ka, mm. tibiro yudo ni kata na nyaka sani, mm. nitiere jok moko ma gidong' Uganda kuchicho. Eh. Mantiere gi nyingegi. Iwinjo ni achol, nitiere padhola. Ma, chiluk. Eh, ineno eh. mondo mi wati gi neno ka dugo se chako mi waka kwa ma ngi ni mambo chana ni ga yani koro sai ma chandu mambo chana mo koro ka poko ngi wa inya to mm. mondo mi wachop ju winjo na wachop ka mat kata ka wacha kwa chako gi kendo eh. to ginyalo kwanyo mm. kidhi ki kidhi Sudan ka mo wuok cha mm. ti jo mane wawe kuro samo wadarcha nikech ok wadhi wate Penjo mane wao iluongo ni Shoncheloka. Nyaka pari. Nyaka pari. Nyaka bari. In fact, Sudan jo wewe. Nyua. Ma ma king king ana nyua mi wacho no. Mm. Owuok nyaka Sudan, nitie nitie jowa modong Sudan kanyo. Mm. To kendo nitie joma wuok ka koro Ethiopia. Mm. Nyaka joluo be pon tie kocha. Hey. Ngin tim ma melum hey. ma gin ne joluo. Ne nitie moko mane chalo jo gidong. Sama wabiro kama to gin gidong kama. Eh. Ma wang'eny, in fact wabro ng'isi gini e wang'

Donge asekoni ni wa- wapimi, ng'e wariek. Wang'e, kong'iewa marech to wang'eyo. Emomiyo rieko ni kiwache Eh. to ka dwacho Eh. mang'eny ng'ina nyaka imero. Koro iwi, Uganda kama wachope cha. Ma wabiro duoki kanyo ma wanyisi ni ng'ama wawe kanye to ng'ama ne Uganda ka. Nikech ibo penjori to ka wawan Uganda to Kenya wachopo nade? Eh. Kenya ka wadonje ka wuok wuok Uganda mokwongo to wadhi kamoro ni Got Ramogi. Mano koro Kenya. Mantie hii. To make mana gi kama iwinjo. Make mana gi kanyo. Nikech kapo kichopo, kapo kichopo go Ramogi Himbo ka. Eh. Mombe dhongere luonge ni Ramogi Hills. Ramogi Hills. Kapo kichopo ka. Eh. To dhi mabedo mbaka mabor ma Kenya tieko sana. Koro adwa mana miye siso mondo go bang'e ni to bedo nang'o Kenya. Ba. Eh. Siwede na. Mm. Sitori ni bogo. Eh. to mondo koro kik waket jawinjo piny ahinya mm. ang' nakwayi ni wawegi kanyo mm. to wabiro kelo ne jawinjo kendo mm. mondo wamed nyise ni to kane wasechopo uganda ka kenya ka ne wadonje nade kama walidho ne kama walidho alidha ni koro mano to Wakwayo ni ibed abeda kanyo mos. Mm. Wabiro keloni kendo wabiro choponi gi kuma wawe godo no. Mm. Mano nyak, mano ne walidho ni alidha. Sa kende maneno ka ma, mayo wawang'wa ka. Mm. Koro gisani mm. to ang'e wawe ura weya gi kanyo. Mm. Mm. Lakini kwa duogo mm. to gibiro ng'eyo nyaka ni got ramogi ni nyinge ni nowuok kanyo. Ninge kane pok wachopo mm. nonge gi nying mar got ramogi. Mm. Koro wabiro pimo ne kuma ne nying mar Got Ramogi owuokie to gi jowa mamoko kaka ne gipogore, jok mane waweyo Sudan, jok mane waweyo Uganda gi jok mane odhi kuonde mamoko. Gi kaka ka nwachopo Got Ramogi ka to nopogore nade? To mae kama gidhi ng'eye nang'o momiyo dhowa kata odoko ni wajoluo, tiyudo ka nitie weche moko

Weche ohusira. Ohusira. Eh, ohusira. Eh, Gima gima bro miyo ohusira ni. Mm. Wadhi ng'eyo kwa duogo. eh. Eh. Nyikwa Ramogi Ajwang', weche ng'eny ka kaka uwinjogi no. Sae momayo wawang'wa. De wahero ni mondo wadhi gi historia ni mondo wanyisu kaka nogik nyaka sani. Lakini saa ti nomiyo akwayo ni ang' ne uyie na yieya wang'ade gi kanyo. Wa- Pod wabiro kelo episode machielo, wabiro ma kwanye gi kacha kacha, makia maka gi kuma wawego kuma ne wachopo e Uganda ni. Wabiro kwanye mond gi jogi mondo ginyiswa ni to wachopo nang'o nyaka